Helo, fy enw i yw Karen a rwy'n bartner gyda Darpl. Os ych chi'n ymgymryd â dysgu proffesiynol heddi, wy'n dychmygu'ch bod chi'n teimlo'n angerddol yn eich chwaraeon a wedi gweld um, gyda'ch llygad eich hun y pŵer sydd ganddo i uno pobl. Ond dwi, fel nifer o bobl eraill, hefyd wedi gweld effaith ofnadw hiliaeth. A heddi, Dwi eisiau rhannu rhai mewn olygon sy gen i ynglyn â sut gallwn ni weithio gyda'n gilydd i gael gwared ar hiliaeth ac i gofleidio diwylliant gwrth-hiliol mewn mudiadau chwaraeon. Mae'r Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth i Gymru yn tanategu ein camau ni ac yn amlinellu ein nodau i greu gwir newid tuag at wneud Cymru yn wlad sydd yn wlad wrth-hiliol erbyn 2030. Cyn mynd ymhellach, beth am drafod Cynllun Gwaith Cymru y Gwrth-hiliol, neu'r ARWAP? Mae'r ARWAP yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar er mwyn mynd i'r afael â hiliaeth ar draws y wlad. Mae'n canolbwyntio ar greu cymdeithas lle mae pawb yn teimlo fel pe baen nhw wedi cael eu cynnwys drwy addysg ac ymwybyddiaeth, ac, yn bwysicach, mae'n rhoi i chi, fel mudiadau chwaraeon, Y camau ymarferol i'w cymryd. Bydd y camau hyn, fel datblygu polisïau newydd, rhoi hyfforddiant, ac ymgysylltu gyda phob cymuned gan gynnwys cymuned y du, Asiaidd a pobl o leiafrifoedd ethnig, gan gynnwys y Romani neu'r Sipsiwn, y Roma a'r teithwyr, yn hanfodol ar gyfer creu y newid cadarnhaol yr hoffen ni weld. Pan mae angen ymagwedd gwrth-hiliol arnon ni, mae gan chwaraeon amgylcheddau sydd yn golygu bod ganddo fe faterion systemig a mae yna ddiffyg o ran tegwch ac ymarfer o ran cydraddoldeb, ac felly mae rhaid i ni roi amgylcheddau cynhwysol er mwyn cael gwared â'r rhwystrau hyn, y rhwystrau sydd yn weladwy a yfed anweladwy, ym mhen hyfforddi, recriwtio a chyfleoedd, a mae angen i ni sicrhau bod pawb yn teimlo fel pe bai croeso ganddyn nhw a chyfle cyfartal i gymryd rhan a llwyddo. Mae chwaraeon yn adlewyrchu cymdeithas, a mae rhaid ni fynd i'r afael â materion systemig. Mae gwrth-hiliaeth yn mynd i'r afael â hiliaeth hanesyddol a hiliaeth barhaus, gan wneud popeth yn deg i bawb ar gyfer athletwyr, cyfranogwyr ac aelodau staff mewn chwaraeon a sefydliadau chwaraeon. Mae rhaid ni hefyd fod yn deg ac yn, uh, ac yn gydradd, ac felly mae rhaid i ni felly wneud yn siŵr bod y rheolau a uh, dosbarthiad adnoddau yn deg a bod ethnigrwydd, uh, crefydd, cenedligrwydd, diwylliant ddim yn dylanwadu ar ddeilliannau. Ond yn anffodus, ar hyn o bryd, mae e. Meddyliwch am bŵer chwaraeon. Mae e'n dod â pobl ynghyd, mae'n yn ysbrydoli ni a mae'n dangos ni yr hyn sy'n bosib. Ond fe gaiff y potensial hynny ei danseilio pan fod hiliaeth yn bodoli, a dyna pam mae rhaid i ni adeiladu ymagwedd gwrth-hiliol yn ein sefydliadau. Fe wyddom bod chwaraeon yn gallu torri ystrydebau a stereotypes sydd yn niweidiol i lawr, gan herio pob math o ragfarn a dathlu amrywiaeth ein cymunedau. Mae gwrth-hiliaeth hefyd yn adeiladu undod, yn ymladd rhan pobl sydd wedi rhannu ac yn caniatáu chwaraeon fod yn rym cadarnhaol o fewn ein cymdeithas. Ac yn sylfaenol, mae'n amddiffyn integrity y chwaraeon ei hun. Mae Hiliaeth yn tanseilio chwarae teg ac i ni eisiau sicrhau bod hwn yn brofiad cadarnhaol i bawb waeth bynnag y cefndir. Rŷn ni'n sôn fan hyn ynglŷn â mynd i'r afael ynglŷn â tuedd a microgasineb sydd yn annwl iawn yn bethe anodd i'w dirned ond yn niweidiol ofnadw. Felly, sut 'yn ni'n gwneud hyn? Wel, 'yn ni'n dechrau gyda hyfforddiant a dysgu proffesiynol. Nid jyst drwy dicio blyche, ond wir ddeall effaith y materion yma. Mae rhaid ni gyrraedd y 'pam'. Yna, mae rhaid ni y fynd wyneb yn wyneb gyda'r tuedd yma, y tuedd o fynd at y pethau ni'n eu nabod. Mae Westover yn datgan bod hwn yn ymwneud â edrych y tu fewn a herio ein tybiaethau yn seiliedig ar ein agosatrwydd at y norm. Mae rhaid ni feithrin deialog agored a chreu amgylcheddau lle mae pobl yn teimlo'n ddiogel i siarad yn onest am eu profiadau, ac yn anfodol i hyn, mae rhaid i ni ddatblygu mecanweithiau reportio effeithiol, a phan fydd digwyddiadau yn digwydd, mae rhaid i ni ymddwyn yn gyflym ac yn benderfynol. Bydd y camau hyn, sydd hefyd wedi cael eu goleuo gan Cousins a Diamond, yn hanfodol ar gyfer creu newid real. Mae ein cyfres o Ddysgu Proffesiynol yn gam tuag at eich gwneud chi yn berson gwrth-hiliol cadarnhaol sydd yn gweithredu newidiadau ar draws sefydliadau chwaraeon. Felly, pam mae amrywio arweinyddiaeth a chynrychiolaeth mor bwysig? Wel, oherwydd bod amrywio arweinyddiaeth yn dod â phersbectif gwahanol, a mae hyn yn arwain at gwell penderfyniadau a amgylchedd mwy cynhwysol i bawb. Er mwyn cyflawni hyn, mae rhaid ni ganolbwyntio ar arferion recriwtio. Mae rhaid ni symud tu hwnt i ddulliau traddodiadol ac felly edrych ar dalent o bob cymuned. Mae rhaid ni roi mentora er mwyn cefnogi unigolion o gefndiroedd sydd wedi camgynrychioli a wedi dioddef hiliaeth, gan helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder, a mae rhaid ni greu um, llwybrau um, llwybrau lle ni'n gallu um, uh, mynd yn uwch um, a hefyd um, uh, nid yn unig cael dyrchafiad ond hefyd pi blinellau arweinyddiaeth gan sicrhau fod gan bawb y cyfle i gyrraedd ei botensial llawn. Mae hwn yn ymwneud ag adeiladu sector chwaraeon sy'n wirioneddol adlewyrchu amrywiaeth a'r gwahanol ethnigrwydd o fewn ein cymuned. Ry'n ni yma heddi i sôn am bolisïau cynhwysol ag arferion cynhwysol mewn chwaraeon. Ond beth am gofio, tu ôl i bob polisi mae yna berson. Mae angen i ni gydnabod yr effaith ofnadw mae hiliaeth wedi gael ar iechyd meddwl. Mae, wrth gwrs, y diffyg ymddiriedaeth mewn gwasanaethau gofal iechyd, y Credwau diwylliannol ynglŷn â iechyd meddwl a thrawma hiliaeth ei hun yn gallu creu rhwystrau sylweddol ac arwyddocaol i les. Fe wyddom bod hiliaeth yn gallu um, creu uh, profiad plentyndod ofnadw sy'n gallu cael effeithio hir oes. Felly, sut ni'n creu polisïau sy'n nid yn unig yn mynd i'r afael â'r materion hyn ond hefyd yn hybu gwellhad? Wel, fe ddechreuwn ni gyda cyfleoedd cydradd, cyfleoedd sydd yn sôn am greu ym maes chwarae teg i bawb, yn sicrhau bod gan bawb y cyfle i ffynnu. Mae angen i ni sefydlu polisïau gwrth-camwahaniaethu sy'n anfon neges gref na fydd hiliaeth yn cael ei ddioddef, ac mae angen i ni hefyd sicrhau hygyrchedd. Mae ein cyfleusterau a'n rhaglenni yn rhai sydd yn rhaid bod yn bethau croesawgar a chynhwysol i bawb, a drwy gymryd y camau hyn, nid jyst creu polisïau i ni, ond creu cymuned, cymuned sy'n gwella. Ac ni'n creu mannau gofodau lle mae unigolion yn gallu teimlo yn ddiogel, wedi'u cefnogi a'u gwerthfawrogi. A mae hyn yn fwy na jyst chwaraeon, mae'n ymwneud â chreu dyfodol gwell i bawb. Mae'r fframwaith hyn wedi ei oleuo gan y CIPD a Sport UK a'n arbenigedd ni yn Dartpool. Mae'r sleid yma'n canolbwyntio ar bwysigrwydd cydweithio gyda chymunedau, sef agwedd hanfodol o adeiladu diwylliant gwrth-hiliol mewn chwaraeon. Ry'n ni'n sôn yma ynglŷn â chydweithio cymunedol sy'n golygu gweithio yn weithgar gyda chymunedau lleol yn enwedig y cymunedau hynny gydag aelodau o bobl y du Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig drwy gael sgyrsiau, rhaglenni a digwyddiadau. Mae angen hefyd i gefnogi datblygiad ar, ar, ar, reit ar y gwaelod gan fuddsoddi mewn chwaraeon lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a'r mudiadau hynny er mwyn meithrin cynwysoldeb ar bob lefel, gan amlygu rôl a hefyd modelau rôl o bob cymuned, a mae hwn yn hanfodol er mwyn annog athletwyr ifanc a hyrwyddo wrth gwrs cynrychiolaeth. Ac yn ola', mae rhaid i ni gofleidio ym cyd-greu, cyd-gynhyrchu a gweithio'n gydweithredol gyda chyfranogwyr er mwyn dylunio cynllunio ym mentre. Nawr, os hoffech chi fynd yn ddyfnach i uh, uh, materion ymarferol cyd-greu a chyd-gynhyrchu mewn cyd-destun chwaraeon, mae gyda ni sesiwn ddysgu proffesiynol ar ben ei hun sydd wedi ymrwymo'n benodol i'r pwnc yma a mae'n hygyrch ar ein campws rhithwir. Bydd y sesiwn yma yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr iawn a hefyd yr arfer i chi er mwyn uh, gweithredu cyd-weithio effeithiol. Mae'r sleid yma yn cyfeirio at yr angen hanfodol ar gyfer atebolrwydd a thryloywder yn ein mudiadau chwaraeon. Mae rhaid i ni gasglu data a hefyd monitro perfformiad a hefyd cynnal tryloywder er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud cynnydd. Ry'n ni hefyd wedi cynnwys rhai awgrymiadau i'ch helpu chi yn y broses hon ac fe welwch chi ym y mynegai cynrychiolaeth hil ym uh, sporting equals fan hyn. Nawr, mae'r mynegeion hyn yn gallu bod yn arfer gwerthfawr iawn er mwyn eich helpu chi i ddeall uh, safle eich mudiad chi o fewn y sector. Fodd bynnag, mae'n hanfodol i gofio bod y cyd-destun yn bwysig ac mae nodau penodol eich sefydliad chithau, anghenion eich cymuned a hefyd yr heriau unigryw i chi'n wynebu i gyd yn mynd i ddylanwadu ar eich cynnydd. Felly, um, tra bod mynegion yn gallu cynnig persbectif ehangach, mae e yn ei hanfod yn fwy pwysig i fesur eich llwyddiant yn erbyn eich targedau mewnol eich hunan a'r nodau i chi wedi cyd-greu a'u cynhyrchu gyda phobl ddu, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig. Mae myfyrio yn rhan o ddysgu a thwf, a mae'r sleid yma yn eich gwahodd i gymryd golwg mwy dwfn ar daith eich sefydliad chithe a chithe eich hun tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol. Dechreuwch drwy gydnabod eich cryfderau. Pa beth eich chi'n gwneud yn dda a pham? Gan gydnabod eich llwyddiant, a mae cydnabod hynny yn hanfodol ar gyfer adeiladu hyder a momentwm. Nesa, byddwch yn onest ynglŷn â'r heriau. Pa bethau gallech chi wella a pham? Wedyn, pan y wnewch chi adnabod meysydd ar gyfer twf, sef y cam cyntaf tuag at newid cadarnhaol. Yna, pan y wnewch chi flaenoriaethu eich ymdrechion, pa faes o welliant yw'r blaenoriaeth yma. Canolbwyntiwch ar pa beth fydd yn cael yr effaith mwyaf sylweddol ar eich mudiad, ac yn olaf, meddyliwch ynglŷn â sut byddwch chi yn dathlu eich llwyddiannau a chyfeirio at yr heriau. Sut fyddwch chi yn edrych ar ddathlu pa bethau chi'n wneud yn dda, yn ogystal â datblygu eich maes blaenoriaeth? Mae hwn i gyd ynglŷn â chreu diwylliant o wellhad parhaus a dathlu. Felly, cymerwch beth amser i fyfyrio ar y cwestiynau hyn ac i ystyried sut gallwch chi roi ar waith y mewnweliadau hyn i'ch gwaith. Cofnodwch eich myfyrdodau ar y y taflenni tasg yma a danfonwch nhw i darpl at cardiffmet.ac.uk i rannu eich meddyliau a chwblhau y sesiwn yma. Wrth i ni ddod â'r sesiwn heddi i ben, beth am edrych eto ar greu diwylliant gwrth-hiliol mewn chwaraeon a chydnabod fod hwn yn ymrwymiad hir dymor. Mae'n gofyn am gyd-weithio parhaus ac ymrwymiad i ddysgu parhaus, ac i barhau gyda'ch dysgu, ry'n ni'n argymell ym Edrych ar astudiaethau achos DARPL sydd yn arddangos enghreifftiau Cymreig go iawn o fentrau gwrth-hiliol. Cymerwch fantais o'n adnoddau dysgu bach, bite size fel petai, er mwyn eich dylunio chi i i roi gwybodaeth ymarferol a sgiliau i chi, ac yn fwy o bwys, dechreuwch gyda hunan-fyfyrdod. Edrychwch ar eich canfyddiadau, syniadau a phrofiadau eich hun cyn wedyn i chi symud ymlaen i fynd i'r afael a newid pethau ar lefel sefydliad. Wel, dyma ni ar ddiwedd ein sesiwn nawr, ond mae'r daith tuag at adeiladu diwylliant gwrth-hiliol yn un parhaus a fydden ni'n eich argymell chi i barhau gyda'ch dysgu a chwilota. Dyma rhai o gyfeirnodau falle fydd o help i chi. Diolch i chi am eich amser.